Inti emmint ħafna fl-Ewropa, iva. sintendi il-karriera tiegħek tixedda. Għalfej kont emmen daqshekk fiha? Għaliex naħseb li kellna bżonn niftħu eh, moħħna eh, naqtaw da tribalizmu li għandna l-pajjiż, ninfetħu għal-modernità tal-Ewropa għal ħsieb ħieles. Jiena nista' jinsistu ma naqblu xejn fuq argument, fuq dittazza, fuq dal-imbit. Fuq dil-birra, sorry. All right, imma niddiskutu fuqha, inti tipprova tipprova li dil-birja tajba u jingħidlek li ħażina. U xorta ma bsek ma nispiċċa inti traditur għax inti dina birra Maltija, kif tista' tgħid li ħażina? Aħna għandna hekk illum. Mela. Ma nistgħux niddiskutu tajjeb u l-ħażin għaliex Malti. jew għaliex barrani. Allora l-barrani ħażin, il-Malti tajjeb, le, ejja niġġudikaw fil-merz. Ta' ħsib ħieles, għalfejn iktar kampanja biex Malta tidħol fl-Ewropa? Għalfejn kon daqshekk kattiv? Demokrazija, trasparenza. Inti eh, eh, almenu għandek proċess Parlament Ewropew huwa proċess bid-difetti kollax difetti hemm kemm għalla ħalaq. Mhm. Imma eh, li tini jina għandi l-possibilità jien Malti llum li nagħmel petition il-Parlament Ewropew. Alright? Jien għandi, meta hemm flus li qed jintefqu ħażin tal-Ewropa, jien issa mmur għand il-prokuratur, il-prosekutura nazzjonali. Illum propju waqt li qed nirrikordjaw, għamilt rebħa kbira jien. Jiena tiftakar tal-Marsa Junction, kont eh, kelli ġew fidejja l-WhatsApps u l-emails ta' Jorgen Fenek ma' Maltin u ma' Torok u hemmhekk rajt kemm sar Affarijiet li ma kellux jisir. Mort għand gafa, kont naf diġa li damu se jagħmel xejn. Mort il-tqajt miegħu?
Le ma tqajt miegħu le biex daħluni l-pulizija qatt ħadu ili u tawni riċevuta li ħadewli għaw received. Kelmek gafa lura? Oh, ma tarax qatt. Ehm, imma jiena xkon naf għaxar tim qabel kont ġamort l-Ewropa Mort għand l-OLAF li hija l-uffiċċju investigattiv tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament kif għamel xejn f'sena u nofs, però il-prosekutur issa ħarġet xi tliet xhur ilu eh, mandat ta' sekwestru tal-beni għaw kol. Palma ħareġ fuq Joseph Muscat tal-Vitals. Sewa. Ħareġ fuq Frederick Azzopardi li ġi l-kuġin tiegħu, miżżewweġ il-kuġina ta' Joseph. All right? Biex inħabba l-Marsa Junction. Inħabba Di dik il-prosekutur. Ejwa li għalet. Fakkarni x'tisema ta' Eva Kovasi.
Eh, eh, Eva Kovasi. Li tmexxi li ma uffiċċju fakkarni? European Prosecutors eh, Office. Iġifiri, isa lejġi. Li ġit Malta ma li għalet li provat siplajnuna tal-pulizija u kullħat biex ta' kienet jitnejek bija bil-Malti. Tipo jibata minn kajfa għan pelatu. U dik il-sistema li kujin riforma li inti taħdem bil-fors bil-pulizija Maltija. Għalek memx mm. rieda minnaħa taċ-ċif tal-Pulizija Maltija li jindaga, mm. tagħmel lek iktar diffiċli. Dik hija xi ħaġa li kieku inti eh, b'kassola fl-Ewropa hija xi ħaġa li jimbotta li biex dal-European mm. Prosecutors Office. Jista' jaħdem anki pulizija oħrajn. Per eżempju, why not?
Mela, tlaqna.